Ħut-tafa witti trejqet ir-rebbiegħa, fir-rebbiegħa mar-raħal bdiet tiġri xnija li ntefħet bħalma l-ħobż jintefaħ mill-ħmira. Reġa' sar nannu Ċikku ċ-Ċinkwina, eks-surġent tal-Korp tal-Pulizija.

Ir-raġel raġuni, nom, fil-femminil. B'id ħalliela jisraq in-nar u jaqbadlek għajnejk u ma jitlaqhomx sakemm jisma' s-sejħa tal-irkantatur. Ġie xi ħadd. Mur iftaħ. Qed jgħid li wieħed inqabad ifisser il-ħolm tas-sopravissuti u jrewwaħ tħaħħen li assolutament jirrifjutaw li jitilgħu. Qed ngħidlu jidħol? Ejja ħabib, ejja. Tinsiex iġġib miegħek dak il-ponn hemmhekk, dik l-id imfawra nirien. Jaqgħu dawk diġà lesti għaż-żrigħ. Ma tistax taqrani. Ma tistax taqrani jekk taf ħafna. Jekk tgħid li bluha l-blat ikanta, jaqta' imma jkanta wkoll. Ilek ma tarhom it-tfal tiegħek? Ilek? Ħaffef, Sinjur, ħaffef. Ħaffef. Tinsiex l-imħabbiet li tellajt sas-sema. Tinsiex iġġonġ il-ġranet tal-ġimgħa. Importanti li jkollna s-set sħiħ man-nofs qamar minġel li għandna fuq il-bejt. Smoke coils snake-like and twirls free in any space it finds. It is a bastard progeny, part terrestrial, part heavenly, and wears a white or black frock without contradiction.

Rozmýšľam o nekem ameriškem filmu o dveh težákih, ki po noči v newyorški podzemni železnici maltretirata potnike. Jien u Natasha qegħdin fuq tal-linja sejrin lejn ir-raħal. Tard filgħaxija, fil-ħarifa tal-1987. Ħadna rikba b'xejn minn Berlin u dal-proxxmu ħalliena f'din il-belt ċkejkna jisimha Ptuj. Natasha tissuġġerixxi li norqdu għand nannitha fir-raħal li hemm fil-qrib. fuq tal-linja Scots Juventur Storbjużi mejtin għal ftit divertiment jimmarkawna mill-ewwel u jimlew is-seats ta' madwarna. Jien u Natasha niċċassaw lejn l-art u jibdew il-botti. Ara dat ġiex strambi! Ostra x'żarbun għandha! U dawk il-haversacks kbar li għandhom! Naqta' rasi. Li jitkellmu bid-djalett ta' Ljubljana. Eeh, għax aktarx qed jistudjaw hemmhekk u jaħsbu li aħna minn tar-raħal. Isma', aħna nurruhom x'insarrfu tar-raħal. Iqabdu sigarett. Tal-linja mimlija imma ħadd ma jdur. Donnu ħadd ma jdejqu d-duħħan u lanqas l-għajjat u l-ċajt. L-aqwa li aħna mhux huma.
Qalu aħna Maltin bħalkom.

Ix-xemx fil-qalba tas-sema safja tusmotlu wiċċu. Ir-riħ jaħbat ma' wiċċu bil-qawwa u xagħru t-twil jitfaħħulu lura. Daħħal rasu u dritta dahru fis-sit ta' ħdejn is-sewwieq. Ipprova jtalla' l-ħġieġa tal-bieba b'diffikultà għax il-manku kien nofsu mkisser. Ħares 'il quddiem

Ġa kellu mnieħer. Għajnejh kienu qed ikomplu jittundjaw. Uża wieħed mid-dwiefer t'idu x-xellugija biex fetaħ qasma f'sidru li kabbar permezz ta' swaba' umani, l-oħxon u l-werrej bħala pinzetta.

sa knisja fil-qrib. Imxebba' bdejt nilgħab mal-bank ta' quddiemi. Il-ħin kollu nqum u noqgħod. Sakemm daħħalt sebgħi f'toqba fl-injam ta' quddiemi u ma stajt noħorġu b'xejn. Iġġennint. U għarqan xrab għamilt minn kollox ħlief nitlob biex naqilgħu.
These were terrible times but the email changed everything. The night before the flares had started at around eight. Rashid was sure of that much.

Trascinatemi, sbattetemi a terra, strascicatemi. Non sapete? Camminare m'è dolce. Niskott meta niltaqa' mal-ħarifa xi mkien ieħor. Taħsadni b'ilwienha, fraxx qawwi ta' gost u malinkonija, li jħallini żgħira, ma nafx x'nagħmel b'dil-weġgħa antika, li dejjem terġa' tiġi, bħal qraba jgħixu 'l bogħod, b'demmhom jiġri f'demmek, U meta jiġu ma tagħrafhomx. Ikolli kull darba nibda mill-bidu nispelli ħajti bil-mod. Sakemm nasal imqar nifhem u nerġa' nibda npeċlaq xi ħaġa. At first he seemed Palestinian and when I looked intently at him he looked Mexican, with the night fall he looked African or perhaps African American, then Moroccan, then Algerian.